bas uh, eh, wan ka endi wan e Gesa iluongo ni eh, Gesa Villa uh, kinyalo neno background kanyo kata kinyalo winjo background mar music kanyo wan e solro mar dagi otimo kwach ang'e ni Kiswahili to koro luonge ni otimo chui otimo kwach uh, nang'o akwe uh, kama uh, ini uh, masira ogore kuomi kendi luongowa Eh, masira oyuda kata luongo. Koro wabiro to naneno ka post opong' seriously to kana donjo kacha to ayudo ka ongelore sana. Debed ni jogi nosebiro dhi koso gimiye mpesa. Ah, jogi jogi ok oya noma jogi kobiro achiel achiel mobiro gibiro ma kata girom ji apar gabich but posta to ting'o ji piero adek gi wiye to samoro imbe ing'e ni timo marach samoro indika ndika ng'ato posta to kikone to dich achiel ariyo adek Hapana, jok eh. mandiko kanyogo te eh. naluwo gi mawuoyo kodgi eh. onge ng'ama ndiko ma koyiena nakete mm. to ne gisingona ni gibiro biro mm. eh. to koro eh, eh, eh ing'e ni kawuono tich ariyo koro tich ariyo wa expect ni jothumbe ne romoga jothumbe ne onego bed ni romoega sa ah, jogi ka noromo ka odok iwuoyo kodgi gigo achiel achiel to gimiyi gimoro jogo awuoyogo kanyo mm. lakini giwachona weche moko ma dak konya seche man gi lit mm. e, ginyisa wach bura moro kanyo abende bura nago mona donje ndi mm. lakini koro sani an gi shida awawe wach bura kando tiwachona waromie nikech an jathum mm. to jothum gi owete gan be mm. aneno mana ka gimoro geche gi to gidhi
ikoni joma nigi geche omoro gari joma nigi geche omoro gari to weya ng'ama yiego ma oluonga eh. en Fredi Jakadongo mm. Okonya oro na gimoro dakatamra. Mm. mm. Aya kokomo Victor wacho ni kinyamanye. Mm. gi woda jigo mm. lakini moko tiere kanyo moro geche gi to dhi moko kona ni onge pesa koro ing'eni dak ing'e ofuko ng'ato ikoni oonge pesa gari to riembo eh, gari to riembo koro gitamre awanyalo wacho ni gitamre konya eh. nikech aonge e burano eh. eh, ma, ma, ma, ma bura mane en bura moriwo, moriwo jothum koso Eh, en bura moriwo jothum mm. lakini upcoming artist aneno kacha ka ng'eny to gin ang'wen adek kama ok ging'eny ahinya mm. e, but pok adonje burano mm. tagombo nadonje but koro gitamre konya paro nikech pok adonje bu mm. pok adonje burano koro in short uh, iwacho ni king'iyo burano ochalo mana buch sitas nikech upcoming ongelore angela e, upcoming ongelore angela mm. ongelore angela lakini wabotema tema muadonje mm. e. to e, koro kipimo upcoming to gi sitas gi e eh, jomo support ere jok mineno ka little bit support support ji do wach ni stars gi koso upcoming upcoming artist gi nyasaye ogwedhgi nikech an eh. yarambe mara ni eh. upcoming artist gi ema odonjo ka chon mm. agidonjo so chiko to gin ma gichung' koda ma gikonya mm. kuom jothum moyit mong'ere ma stars go mm. fredi jakadongo kende kende emokonya mm. e. O nyakwar mogi kaka iwinjo no endo ma endi gima uh, kaka iwinjo kotimo kwach wacho wacho ni masira nyocho gore kode kache chamar dagi lakini ji otamre konye ni onge bura koro penjo ni yawa yawa danga i- sa- sani en ukonya konya to wachako wach wach bura but ji otamre owacho ni jok man gi gari ogwago gari to wuok jomoko kone na duogo jomoko wacho ni duogo to giduogo gichamo rada to gichako gidhi adhiya
okay to be nigochone kata prince inda jok madongo dongo gi gibolnie gimoro kata kok gibiro prince inda nawuogo nyaka live mm. eh, but owachona ni kinya manye mm. aya jothum madongo go mana ongo gi nembe gi namanyo mm. moko bende wadaka riambo keto simbe gi ma stranger number kidonje e simbgi mm. lakini nawuoyo kodgi mm. aya ka, ng'ato kaka miso twango nawuoyo go jakadongo namanyo live ma wuoyo go mm. kevo makawili nawuoyo go moyiena mm. monyisa ni ket abro konyi mm. e, but inda ito ne kanini lakini a ging'e shida nata a gisewuoyo e bura kanyo ero ma ging'eyo gimoro amora madhi mbele mm. e, but giweya aweya kamano ma wagore wa, wa, wa, wa matin gari, ga, ga, ga, gari okadhe karibuni sana

Wana biro support eh, Otibo Kwach. Otibo Kwach. Eh. Wase biro ne okeche ma kod boy no. Aneno nyako gwela ni. Weri gi chieri ka kod boy ma biro chieri. Ogwelo kwache gimoro bwana. Otibo pale bwana.
Osto kamata waya bereka osto mose jo piny bwana mwe mose osto mose jo piny bwana osto mose jo piny bwana. Jambo.
Aya.
Bas koro nyaka Ramogi kaka ineno no endo mane iluongo ni Kevo Makawili odonjo kachicha gi tim mare kendo convoy duong' ka ma- mo- mokalo. Ah, ah, mano- mano- Mano achal. Koro ah, ka watieko adwa ni iwache wach moro achiel ne maybe fans magwa jothumbewa nikech ah, wan genowa wadwa ni wariwre mondo wabed kanyakla. Ineno ni ang'o ma pod orem manyalo tamowa riwruok? Wado wachungi koni. Eh, gima nyalo mi wabed kanyakla mm. nikech riwruok to ber mm. to gima nyalo kwayo mokwongo mm. jothum wabed gi hera mm. kik bed ni koro ka nyocha ochak bura moro to an pod aonge gi uwezo mar yudo siling aluf apar mondo adonje bura mm. ni koro ka oh, e, bura no idonje gi aluf apar bura no idonje gi aluf apar lakini nyalo chulo matin tin ichulo diriyo Opiyo. Mm. Koro kik bed ni seche ma ayudo shida mm. to kukonya nikech pok ayudo siling alufu apar ma donje bu e ma donje bura. Mm. Shida ok chik gande. Mm. Shida en ng'at manyalo yudo kata jamoko man gi plode mang'eny. Mm. En odonjo dichiel. En ok oyiero sitagi hapo kama. Ah, en ok oyiero. Shida mako ng'ata ng'ata. eh. To jo stagi owewe wan wan kwa yudo shida wan upcoming artist. Eh. To upcoming artist gi ema chung kodwa. Mm. to gin to ka giyudo shida to wan upcoming artist wabe wachopo mm. wagolo matin ma, ma Nyasaye omiyowa mm. shida donjo kamoro amora to wabed mana gi hera to wakonyre mm. e, ka shida oyuda kawuono konya kiny mm. ka ng'ama chielo maybe kawuono ero an awito dawa Nairobi ka mm. mane guardian mara manopidha mm. kiny ng'ama chielo be nowit nowit mana watne moro to bende pod obro dwaro mana ko kony kony e, kata mana stars go pango garambe mm. to gidwaro ga mana kony yeah. e, kora nabe adwoko erokamano ni jothum mobiro mm. mokonya jakadongo kivuma kawili gi tim ne ma gidonjogo mm. adwoko nigi mana erokamano to ne, ne, ne MCs, wa, eh, MCs ni pangari MCs naketo MCs adek uh -huh. to MCs adek gi mm. ariyo nawuoyogo live mm. lakini gima duoga wuoro ni ng'ama na wuoyogo e simu en omari mane ka romo go live Eh. nyalo chopo to ng'a moro na wuoyogo live to kobiro en ng'a ok ni moro donge icho ni kaje Eh, MCs na wuoyo gi Isaya Lo- Isaya Lollipop Eh. gi Kanjo Eh. gi Omari Naso nago ne simu ada kariambo eh to Kanjo mana wuoyogo live ok aneno Isaya Lollipop obiro Eh. Omari Naso bende otemo matek mochopo manyiso ni MCs achiel emofeli MC Zachielo Fela. Ma- mana kanjo kende Mana kanjo.
nyakwar mogi wago erokamano ahinya e ng'amano ni kanyono endo kwayo maduong' mwakwayo ma kata an akwayo kachung' ka endi en ni wamakre uru kaka joluo mondo wabed e- e- achiel ang'e ni bang' live ni endi johero loko weche ni o mar ineno kaka otimo wuoyo wan wawacho awacha kaka en no endo nawinjo ka mar amiso nochwako omari ola miso no wan wawache kaka en koro Uh, pa jandiko to pogore ga gi pa jasomo an makelo ni gini iluonga pile pile ni MC Omari Nas dhako ngude ni gichake kore kum nyare to pod chwako sitirungi wan ka endi wa support uru otibo kwach and ng'at moro moro manoko kanyo sita upcoming down going uh, stabilized joma tungni wariwre uru kanyakla e kwa dhi mbele ero uru kamano wameduru support re